Għal xi raġuni jew oħra, in-nies ta' żmien it-tempji sparixxew mill-gżejjer Maltin. Wara xi żmien tfaċċaw fuq il-gżejjer Maltin in-nies ta' żmien il-Bronż. Żmien il-Bronż huwa l-perjodu mis-sena 2000 Qabel Kristu sa madwar is-sena 800 Qabel Kristu. L-istil ta' ħajja ta' dawn in-nies kien differenti ħafna minn dawk ta' żmien it-tempji. Dawn kienu nies imħarrġa fl-arti tal-gwerra, kienu jgħixu f'irħula ffortifikati u kienu jaħarqu l-mejtin tagħhom flok jidfnuhom. F'dan il-perjodu, it-tempji megalitiċi spiċċa l-użu tagħhom, u kulturalment in-nies tal-perjodu tal-Bronż qatt ma laħqu l-livell għoli ta' kultura li kienu laħqu dawk ta' qabilhom. Dawn kienu popli gwerrieri li kienu jistennew xi ħbib minn barra. u għalhekk kellhom iwaqqfu l-abitati tagħhom fuq għoljiet li kienu joffru difiża aktar faċli. Fejn kien jinħtieġ, kienu jsaħħu id-difiża naturali billi jibnu swar artifiċjali bħal dak li jeżisti ġewwa Borġ in-Nadur. Dan is-sur difensiv kellu għamla ta' nofs ċirku u nbena minn blokki tal-ġebel tal-qawwi ta' daqsijiet differenti u bla sura, minsuġin flimkien bit-teknika antika msejħa ċiklopika. Għall-istess raġuni kellhom jarmaw ruħhom bl-armi tal-metall bħas-sjuf tal-bronż li nstabu fiċ-ċimiterju ta' Ħal Tarxien. Filwaqt li n-nies tat-tempji bnew it-tempji ta' Ħal Tarxien, dawk ta' żmien il-bronż difnu iġsma maħruqa fl-istess tempji. Mela fi żmien il-Bronż, it-tempju ta' Ħal Tarxien intuża bħala ċimiterju. Madankollu, kien inbidel ir-ritwal ta' dfin. Fi żmien il-Bronż, in-nies issa bdew jiġu kkremati. B'hekk, wara li persuna tmut, il-ġisem kien jiġi maħruq u l-irmied flimkien ma' xi biċċiet tal-għadam, kienu jitpoġġew ġewwa reċipjenti. Dawn ir-reċipjenti kienu mbagħad jitqiegħdu taħt dolmen. Żgur allura li dawn in-nies kienu jgħixu fi żminijiet pjuttost imqalba. L-evidenza arkeoloġika turi li l-kremazzjoni tal-mejtin kienet issir fl-istess post għaliex uħud mill-megaliti urew traċċi ta' ħruq kontinwu kif fil-fatt insibu ġewwa t-tempji ta' Ħal Tarxien. Il-ħajja tan-nies fi żmien il-Bronż kienet ferm differenti minn dik ta' żmien ir-Ram jew aħjar ta' żmien it-tempji. Kif kienu differenti dawn iż-żewġ perjodi? Nieħdu eżempju mill-fuħħar li sibna, iżda mhux biss. Bħala fdalijiet ta' żmien ir-Ram għandna l-istess tempji megalitiċi. In-nies li għexu fuq il-gżejjer Maltin fi żmien il-Bronż, min-naħa l-oħra, ħallewlna armi, skieken u fuħħar nieqes mit-tiżjin u iġsma ta' mejtin kremati li ġew maħruqa wara l-mewt. Il-fuħħar ta' dan iż-żmien huwa normalment ikkaratterizzat minn mottivi astratti jew ġometriċi. Jekk niġbru l-fdalijiet kollha ta' żmien il-Bronż f'Malta, insibu illi l-postijiet prinċipali li kienu marbuta mal-fdalijiet ta' dan iż-żmien huma dawn li ġejjin, Borg in-Nadur li jinsab fil-limiti ta' Birżebbuġa, il-Baħrija, il-Marfa, il-Ħotba ta' San Martin, iċ-Ċimiterju ta' Ħal Tarxien kif ukoll in-Nuffara li huwa sit iffortifikat ġewwa Għawdex. L-ewwel post li ser nitkellmu fuqu huwa Borġ in-Nadur. Fuq l-għolja ta' Borġ in-Nadur fil-fatt kien inbena tempju. Dan it-tempju megalitiku huwa maqsum f'erba' taqsimiet li jmur lura għaż-żmien tat-tempji ta' Ħal Tarxin, jiġifieri bejn is-snin 3000 u 2500 qabel Kristu. in-nies ta' żmien il-bronż użaw dan it-tempju u ħdejh bnew ukoll postijiet ta' abitazzjoni. Tħaffru wkoll bjar jew kif nafuhom bħala silos fil-blat sabiex fihom jiġi maħżun il-qamħ. kif ukoll ikollhom riservi tal-ilma. Madwar dan il-villaġġ żgħir inbena wkoll ħajt difensiv li kien għoli xi erba' metri u nofs. Mela x'sibna ġewwa Borġ in-Nadur? Sibna postijiet ta' abitazzjoni, pedamenti ta' għarajjex, bjar jew aħjar silos biex jaħżnu fihom kart razz u anki ħajt difensiv. Dawn il-fdalijiet juru li dan is-sit kien użat ħafna fil-perjodu ta' żmien il-bronz. Illum dan is-sit u speċjalment it-tempju huwa mitluq u fi stat ta' abbandun totali. Bosta ġebel ġie mxerred fil-viċinanzi, kif ukoll intuża sabiex jinbnew ħitan tas-sejjieħ li jidher sal-lum. Apparti Borg in-Nadur, sibna wkoll fdalijiet interessanti ta' żmien il-Bronż ġewwa l-Baħrija. Dan ir-raħal tipiku tal-aħħar parti ta' dan il-perjodu nstabu diversi evidenzi proprju fil-limiti tiegħu. Dak iż-żmien, il-baħrija x'aktarx li kien raħal żgħir ta' bdiewa, u l-fuħħar li nstab hemm juri r-relazzjoni jew l-influwenza li dawn in-nies kellhom ma' komunitajiet kontemporanji ġewwa Sqallija u probabbli anke l-Italja t'Isfel. Huma ħafna l-fdalijiet li nstabu ta' żmien il-bronż fis-sit tal-baħrija. Fil-Potter's Cave instab fil-fatt fuħħar nofsu maħdum. Dan jindika li ġara xi ħaġa biex il-ħajja waqfet hekk ħesrem f'daqqa. setgħet probabbilment faqqgħet xi epidemija jew inkella seta' kien hemm xi invażjoni. Fil-fatt, hemm perjodu fejn f'Malta m'għandniex ħjiel ta' abitanti. Wara dan il-perjodu, tfaċċaw f'Malta il-Feniċi. Fil-baħrija nstabu wkoll silos u riservi tal-ilma imqattgħin fil-blat. Nstabu wkoll xi armi bħal stalletti u anke mazzez. Forsi l-aktar fenomenu kbir ta' żmien il-bronz huma l-kartrazz jew kif nafuhom bil-Malti ir-raddi tar-roti. X'kienu dawn? Kif oriġinaw? Ftit li xejn għandna informazzjoni Allura nistgħu biss nofru xi teoriji. Il-kart razz mhumiex naturali, iżda żgur li jiffurmaw bl-intervent tal-bniedem. Ħaġa oħra hija illi l-car tracks dejjem insibuhom paralleli ma' xulxin, b'xi metru bogħod bejniethom. Probabbli r-raddi ffurmaw ruħhom u l-blat ittiekel b'xi mezzi ta' trasport, jew waqt il-ġarr ta' ġebel jew inkella ta' oġġetti tqal. Hemm minnhom sempliċi dawn il-kartlats li ssibhom maħduma tnejn tnejn, iżda mbagħad hemm oħrajn li jgħaddu minn fuq xulxin u jiffurmaw bħal qisha xibka. L-esperti jaħsbu illi dawn il-kartrazz huma l-fdal tal-ewwel sistema ta' trasport. Fuqhom seta' nġarr xi ġebel jew oġġetti tqal, skont l-opinjoni tagħhom. Jidher li dawn il-cartlots huma b'xi mod assoċjati mal-barrieri. Fejn hemm il-cartlots, hemm ċans li wieħed isib fil-qrib barrieri kemm regolari kif ukoll irregolari tal-wiċċ. Għalhekk, b'dawn iċ-ċirkustanzi, jidher li dawn il-cartlots kienu jintużaw sabiex jinġarru l-ġebel. li kien jinqata' proprju minn ġol-barrieri. Hawn Malta għandna diversi evidenzi ta' kartrazz. Nistabu kartrazz fil-Menzija li llum nafuh bħala San Ġwann, instabu wkoll ġewwa Clapham Junction li jinsab qrib il-Buskett, kif ukoll f'Bin Ġemma. Il-MEPA skedat il-Kart Razz tal-Mensija bħala sit arkeoloġiku importanti ħafna. Għalhekk, huwa importanti li nippreservawhom u ma jsirx bini bl-addoċċ li jwassal għall-qerda tagħhom. Barra mill-kartrazz hemm aktar evidenzi interessanti ta' żmien il-Bronż, fosthom id-dolmen u l-menħir. Dawn iż-żewġ strutturi huma meqjusa bħala fdalijiet li proprju jispikkaw f'dan iż-żmien partikolari. Nstabu ħafna minnhom imxerrdin mal-gżejjer Maltin. Insibu fdalijiet ta' dolmen, per eżempju, f'Wied il-Għajn, kif ukoll Ħal Far u anke f'Ta' Ċenċ ġewwa Għawdex. Id-dolmen nistgħu niddeskrivuha bħala ħaġra mimduda li sserraħ fuq ħaġar ieħor. Dawn jidhru li kienu monumenti funerarji li taħthom kien jitqiegħed l-ilmiet tal-mejjet. Eżempji ta' dolmen instabu wkoll fi xlokk tal-Italja li huma simili bħal dawk ta' Malta. Min-naħa l-oħra, il-menħir hija ħaġra kbira li tkun f'pożizzjoni wieqfa. Eżempji simili ta' menħir instabu għal darb'oħra ġewwa xlokk tal-Italja, partikolarment fir-reġjun ta' Otranto. Fost l-isbaħ eżempji ta' menħir li nstabu f'Malta hemm dawk ta' Ħal Far, Hemm ukoll taħal Kirkop u anke tal-qala ġewwa Għawdex. Dawn huma magħrufa aħjar bħala l-ħaġra l-wieqfa. Jista' jkun li dawn l-istess menħir kellhom l-istess użu għad-dolmen. Finalment, fi żmien il-bronz, Sibna wkoll il-Cairns. Din kienet tkun kamra ovali u borġ ġebel mibni n-naħa tan-nofsinhar tagħha. X'aktarx li madwar dawn il-Cairns kienu jsiru xi riti waqt id-dfin. Mela din l-istruttura Probabbilment kienet isservi għad-dfin tal-fdalijiet maħruqa tal-mejtin. Ġewwa Malta, l-isbaħ eżempji ta' cairns li nsibu jinsabu ġewwa wied moqbol li jinsab fil-limiti ta' Ħal Far u ż-Żurrieq. Hija stramba ħafna kif fl-istorja ta' Malta bejn dan iż-żmien il-bronż li għadna kif semmejna sa qabel ma tfaċċaw f'Malta il-Feniċi kien hemm perjodu pjuttost twil fejn ma sibna l-ebda ħjiel ta' abitanti ġewwa pajjiżna. X'ġara min-nies ta' żmien il-bronż jibqa' misteru sal-lum. Forsi b'sejbiet arkeoloġiċi ġodda jista' jkun illi l-qudiem ikollna aktar indikazzjonijiet ta' x'seta' ġara f'dan iż-żmien.